Hari hampir dipukulnya ampat Kasian benar pukul ampat

Ini rakaman nang katiga jadi malam ini kita. Jadi di sini langsung aja nih tukang dalang menceritakan keadaan di alam jagat bayangan. Lalu di situ jadi kita ini Bagong setelah diasingakan di hutan. Ini di hutan Dunda Gandhi Tumadaksa di bawah pohon cendong malang. Lalu di situ Bagong diasingakan ditinggal oleh Lor Semar.

Bagong, aku jua he, ikam handak apa bagong, handak hira, oh jadi ikam handak bahira, ayu kawa kam ku angkat demi ne, kada jadi, oh kada jadi pulang, jadi ikam handak apa, handak ruku, oh jadi ikam handak baruku, ruku apa apa kira bagong, baru buru he.

Lalu di situ masing-masing bedatang. Ada nang datang lawan motor tikap, ada nang datang lawan apansa di situ bedatang lawan ingin maminang ini terhadap diri ke Puja Selim Barsari. Ada nang datang lawan Epansa, ada jua nang datang lawan Yamaha Mio, ada nang paling sakit datang lawan CBR. CBR tu singkatannya Sabeda Buruk. Ada jua nang bejalan datang di situ jar kita. Macam-macam.

Banyak nang datang berbundung-bundung. Ada nang bakandaraan, ada nang bamutur, ada nang basapida, ada jua nang bajalan. Trak ini datangnya kada lain handak mamiliki ini anakku nang bangaran itu deweka puja selembar sari.

Aku bingung liat di tarima nang satu kaya apa nang satu kada di tarima nang ini bingung nang ini jua wih aku bingung matasnya macam ini kaya apa manurut pandapat ikam ini apa puji sampiyan kanjang prabu kalo ulun dah tarserah pandapat sampiyan haja apa ja sampiyan itu jua jar ulun oh kalo macam itu ikam handak manurut akan pandapat aku pinda pandapat lawan ikam. Umai maka banyamuk lihat heh. Cuma ayuh ada bapa. Ah ini macam ini. Sekarang aku bingung. Apa yang terjadi ini? ini lihat. Makin tambah hari makin banyak orang. Lihat, ada nang kisah anak pura-pura anak mau unjun. Singgah di rumah ko dahulu. Padahal sungai kadada di sini cuma handak maunjun cuma sasat tu ja salah jalan. Alasan haja pang sabujurnya itu. Nah inya handak batamuan lawan anak ko habis saya sudah handak batakun di mana sungai jar. Oh sungai jauh kadada di sini tapi handak batakun jar. Nah ianya anak ko nah handak didatangi urang tahu lah ikam. Wih aku bingung lihat. Ini kalau menurut yai jangan dikasih ngadir-madir malaikatan macam ini kang prabu. Oh jadi kayapa itu? Ini lebih baik tanyakan anak sampiyan dulu apakah ada nang memiliki pandangan hidup apakah ada kah sudah pilihan hatinya coba sampiyan tanya oh bocor kalau macam itu ini ku panggil anakku nang bangaran dewika pujaslimbarsari tunggu sekarang anak pas dewika pujaslimbarsari. Ai ulun kanjang rama. Kanapa sampina manggil ulun kanjang rama. Oh jangan banyak-banyak manyamprut kena mauk aku. Sadikit haja sudah itu. Asal hilang haja nyamuknya tu. Anak mas, coba kamari anak mas. Tinggi. Ah bapoji sampian ai kanjang rama ai lah. Yah anak mas. Umai. Ini sakarang macam ini. Duduk lah dihadapan pan bapa. Duduk dihadapan ku ikam. Umai pina lain bau untuk kada wahin. Hai mari kamari. Ingi apa apa ujar sampian. Nah ini macam ini. Ini aku hendak bertanya lawan ikam. Ini ikam lihat coba lihat ikam lihat kamari. Itu banyak nang datang tinggi. Lalu nang datang tu apa garang maksudnya. Nang datang tu kadada lain dan kadada kada bukan itu selain handak mamiliki diikam, handak maminang lawan ikam. Hah ini kira-kira ikam kayapa. Ikam handak mami apa kah? Ikam ada kah sudah niatan ingin memiliki partner menghidup apa ikam atau me belum kah lagi? Dan apakah ada pilihan ikam sudah? Ai, kalau ulun kanyang nama ai la, ulun banyak-banyak meminta maaf ai sebelumnya la. Oh jadi kenapa ikam? Kalo masalah pandamping-pandamping hidup ti ulun balum ada lagi kapikiran. Ulun handak masih sakulah haja lagi kanjang rama ai. Ho jadi handak sakulah haja ikam. Inggih. Wan lihat anak masih handak balajarnya. Kada kaya kakanakan wahini pang. Kakanakan wahini bapacaran-bapacaran pambini sakulah mambulos. Beh iya amun dah. Kakanakan wahini banyak bapacaran dari ujung-ujung mambulos sakulahan. Ujung-ujungnya randah nilai. Ini am. Tapi anakku ni lain, anakku ni kada kaya urang. Oh jadi ikam kadada ingin pendamping hidup lagi, inggih kanya Rama ai. Ulun mimang masih ingin hidup sandiri lagi kanyang Rama. Hai kada ya kaya aku bahari ikam, aku bahari umur lima belas tahun udah handak babini tahulah ikam. Apalagi am, kalo macam ini tu. Oh jadi ikam macam itu. Inggih kanjang rama. Ya allah handak masih melanjutakan itu belajar belajar ilmu pangatahuan kanjang rama. Anit anakku. Anakku ni tamasuk, wih ngalih dikisahakan. Kira kira. Sapuluh kumpulakan bibinian kadadian kaya anak ku ne, anak ku nang paling langkar habis ai sudah, tapi nang ngaran uma nya langkar jua pang bahari, ada ku ni langkar jua pang sadikit, anak ku ni kada taturun aku, jakanya taturun aku kira kira kaya ku ni pang jua rupa, tapi manurun uma nya lihat wih aruh uma nya tu bahari baih kada kawa dikisah akan, aku babini melihat rupa anak ku ni asa masih hidup aruh ma ikam lagi. Halyat, aku kada manyangka dan aku kada manduga-duga Halyat, Nang Maha Kuasa bakahandak lain. Ikam masih umur lima bulan, mama ikam sudah itu maninggalakan ikam Lyat. Mama ikam sudah dipupus sangyang saking surga luka. Halyat, mama ikam, jakanya masih hidup tu mama ikam lagi beh kira-kira. Halyat, aku bila mandangar bakisah mama ikam ni aku sadak manangis lalu ikam. Ae, kanjang rama ae, jangan manyatakan nama salalu, nang lalu tu sudah barlalu ae, nang panting kita bukalah lambaran baru, wih lambaran baru jar aku ja kada tahu nang basa-basa wahini tu, mun nang balu tahu aku tu nang bawarung ampaka simpang ampat tu balu tu, hah tarus suruh ampaka ampaka ganda tu banyak nang balu, handak nang tarami lagi di parandakan. Nah di parandakan tu beh kada betaha ikam ai kanjang raman nang kakaitu di kisah akan kada baik ai kada aku bakisah banar ai jadi pada banar haja tu anang bila nya kada bagaya kada rami aku bagaya haja titiban bagaya banar ai nya bila kada bagaya kada rami ni ikam ni ampuk bahari pakuliah ku bagaya lawan uma ikam tahu lah kajadian bagaya kami bahari lawan uma ikam di muha lawang kalambu pas bahulu ikam tu ni. Ai macam-macam sambil ini kan yang rama air kan kaya apa macam ini kawan lihat anak kulit wih aku bila melihat anakku nih umai ih kira-kira lalakian nih bilanya kadada handak lawan anakku nih kadada manaksir wah aku begundul kalau disari ih anakku lihat oh jadi ikam sekarang kadada ingin memiliki pendamping hidup kadada pilihan. belum ada lagi kanyang rama oh jadi belum ada sama lam tupang ni kami isim isan tu lawan siapa ay itu papan sayur bener ya kanyang rama ay oh iya kah kukira lawan lalakian ni kami isim isan anak konet inya bila bulik sekolah mangaji bah mangajinya di rumahnya lagi kada kuparisa HP kada ada isim isnya Kadang-kadang aku saring ja pang kadang-kadang bahanu apabila anakku datang sakulah ku parisa HP adakah sms nang kada kakaruan adakah nang kada kakaruan video video apakah uh sakalinya kadada malah aku sakalinya nang ba sms-an bahimat-himat tapi nang ngaran kakanakannya wahini bahanu bisa manyambunyiakan bila di hadapan kuitan dihapusnya pasan-pasan nang kada kakaruan bahnya. Banyak anu hanyar di disimpan-simpannya apa apalagi HP wahini besar ni nyaman pa sidik jari ai macam-macam sampai ni kanyang ramai kada bulih macam-macam macam itu han besangka lawan urang aku kada menyangka cuma kabanyakannya kaya itu pang wahini contohnya aku saurang pang han macam-macam sampiyan ini sampiyan jar menyinggung-nyinggung urang la ada bulih kanyang rama ai oh aku kada menyinggung urang. Itu aku seorang yang menggawi. Oh jadi ikam macam itu? Inggi. Ya sudah kalau macam itu. Kalau masalah nang datang nih, itu kayak apa hari ini kita atasi. Itu ya banyak nang datang. Kalau diperkirakan hibak halaman rumah nih orang aja ikam.

diambilnya sacara kakarasan ditarima weh kira kira kaya apa ikam maka nang ngaran cinta cinta terpaksa nih ngalih dikisahakan ikam apabila seseorang tu kada mancintai beuh kada kawa dipaksa paksa nya lebih baik lebih baik urang mancintai kita daripada kita mancintai urang apabila kita mancintai urang.

Jangan dibicarakan aja dahulu di sini lah. Ulun masih ada belum ada kainginan lagi kan jangan amba. Ay sudah kalau macam itu. Ikam ke dalam aja sudah. Kain aku kebanyakan pandir. Pabir jam 10 hari kada tuntung beli bepandir ni nek. Maka aku ni bila beli bepandir weh awas nih bang. Maka hari ini pindah panas banyak lah bang lihat. Kikira parak omarau kani kira ini nih atau istrajus kadada bisa jua ini han ai macam macam sampian ini kanyang ram ai kada aku bagaya banar haja cuma ada ada munnya kadada mudahan nya ada ai ya sudah kalo macam itu ulun masuk kadalam ai kanyang ram ai lah yah anak mas mari anak mas silahkan ikam. Adi bos. Singa terimbalai terimbalai katan. Ulun kenyang nama. Ini kaya apa kita. Aku bingung lihat. Adanya macam ini. Ada banyak-banyak masyarakat nang datang nih aku bingung. Ini liat jin gundar wijaya pulang nang datang ayo kaya apa ikam nah liat itu siapa nama atas sini situ liat di pintu gerbang itu siapa itu itu adnang bakal adi masuk madati stardam diwa oh jadi itu stok madati stardam diwa inggih kanjang prabu alam macam ini. Ini mau kada mau ikam harus turun tangan jua. Oh jadi ulun turun tangan, turun tangan ikam. Akhirnya ikam apabila ikam mampu mengatasi tuh, mengatasi jin kunda wisaya, ikam gajih kula ikakan kena. Asalnya gajih ikam berapa sebulan?

awas awas awas ayo sekarang macam ini ini apabila kada menyerahkan ini nang bangaran putri dewek kucing kepejas limbar sare awas. Nagara ini kada kujamin keselamatan. Nagara ini kujadikan lautan darah demi nia. Ini anaknya kuambil, orang-orangnya kubunuh nang ada di sini. Awas, kada kujamin keselamatan. Seluruh orang nagara pelabuhan ulakan Tanjungan Majakarta. Aku nang mengarah jin Gundha Wijaya.

Aku nang bangaran itu Sukma Dadi Stardam jua. Oh jadi Sukma Dadi Stardam jua. Iya memang macam itu. Ini ada hubungan apa lawan urang pelabuhan ulakan tanjungan majakarta. Aku wakil disini, wakil urang pelabuhan tanjungan majakarta. Oh jadi ini wakil, yah memang macam itu awas kadang kada kujamin keselamatan, bini kuhukum ikam sampai mati, kuhukum kukuracak kepala ikam bagaimana aku mau racak bini mantah awas sekarang ikam. Wah sakarang kalau ikam memang bujur bujur ini guijin ikun tahu ya ya ada kamampuan handak ma itu handak mana ma ambil ini dewek kepujus limbar sari anak oleh prabu itu mbah haji santang bergawa ambil sekarang coba ambil. Apabila mampu bahadapan lawan sukma dadi sekirang gin sardam dewa ambil sekirang ambil ambil jaku cuba ambil awas sekarang ikam kuhukum hukum cuba cuba kalo masuk bujur lagi awas jua awas jua ikam eh ya toh jadi rupanya manurut di dalam ceritanya lalu rupanya disini ujar kita Ini nang pangaran itu sung mada ti stargam jua. Ini bahatapan terhadap jin gunda wijaya. Lalu di situ jadi kita perang kada berhenti siang hari malam. Lalu di situlah ketiwasan itu nang pangaran sung mada ti stargam jua. Ah iya tuh. Kurang ajar. Haram dasar bujur-bujur kurang ajar. Kada manyangka lihat aku macam ini nasib. Nasib ku kada manyangka, kaini pang sakalinya yat badapan lawan Jin Gunda Wijaya. Aum ai liat aku, hancur liat. Ih, kada manyangka nasib ku macam ini. Ku sangka manang, sakalinya manang urang. Ini liat aku kada mampu badapan lawan itu ngaran Jin Gunda Wijaya. Ternyata untalan-untalan nang ada di aku ni palsu semua. Ah dem ini kal macam ini aku mau kada mau aku harus mundur haja sudah. Kayapa-kayapa kah lagi nang lainnya. Nang jelas aku sudah kada mampu bahadapan itu lawan lawan jin gundhawi aja. Ini sakarang liat, aku sudah tuhuk haja Jepang mamparjuangakan mamparulih kamanangan, kayapa caranya maatasi tinambakan Jin Kun Dewa Jaya tapi nang ngaran langkahnya kadada. Mungkin belum sampai waktunya aku tetap kada mampu liat. Kalau masalah kajian kajian aku tuhuk haja sudah bakakaji tapi nang ngaran mungkin belum sampai waktunya lagi karena kalah kalah haja aku sudah liat. Diam ini kulapurakan lawan kakang Singadramaladir malaikatan kayapa kaina kami babicara Kang mas kang mas Singadramaladir malaikatan Adi mas adi mas ulun kang kayapa ikam cara mahadapinya ulun kada mampu kang oh jadi ikam kada mampu Inggih kada mampu. Oh ma ikam liat lawan mahluk nang kayatu ikam kada mampu. Nang ngaran kada mampu macam mana liat. Asa tuhuk haja jua pang sudah aku barjuang. Tuhuk haja sudah aku mahadapi tapi nang ngaran kada mampu. Ada kawai nang ngaran sudah sampai waktunya. Ayulit ikam maka ikam kalonya di kalo di kampung ikam ih haji pang pandir paribasa di kampung kaminting pacah ikam karaka oh aku ja ikam nang panganan suak manarik sargam dewa ayu niat buktinya mana ikam kada mampu mahadapi jin kuda wisaya liat kada mampu ikam. Ini sampiyan jangan maniwas. Sampiyan nyaman maniwas. Aku mah kam tuhuk handak bausaha tahu leh kam. Tuhuk aku ni bausaha kaya kaya apa supaya manang. Sakalinya napa ya nang ngaran kalah jua kalah ai sudah. Ikam pulang maniwas lah. Huh sarik ai kam. Aku kada pang lamun sarik. Cuma aku ni hati sangkal. Ni nah kasal hatiku ni tahu leh kam. Sangkal hatiku tahu ikam bahadapan lawan Jin Guna Wijaya tu kalah tahu aku ikam. Ikam pulang muntung mambarang lihat. Ikam ni jangankan jauh palang mandukung, malah ikam muntung macam-macam tarhadap aku. Apa handak bakalahi papadaan kah kira-kira kita. Aku muar kusuduk saku nih. Urang jangan kaya itu muntung. Nah ngaran aku sudah kalah nih lihat kalah sudah. Muntung ikam pulang mambarang. Coba ikam pikirakan. Aku handak jua maka bausaha supaya manang tahu lah ikam. Tapi nang ngaran sudah kalah apa bulih buat. Aku ada manyangka jakanya tahu kalah cakadanya aku turun tidak. Coba ikam turun kalau ikam mau jadi laki-laki turun di situ. Wah muntung mambarang pang ikam nih sakalinya. Tamantang-mantang ikam marasa jagau, bah ikam hadapi. Wah ini kam, kalo macam ini nih, muntung ikam barangkali kita mau bakalahi papadaan dah lah. Kalo pina kusuduk ikam disini awam. Wah dimas, jangan sarik ikam, jangan bamamah ikam. Wah ikam aku bagaya banar haja tu tahu lah ikam. bagaya bagaya bagaya ada aturannya bagaya itu ada batasnya tahu lah ini lihat samantang mantang aku kalah samantang mantang aku ada mampu ditiwas segala macam eh tiwas nah beparak kamari kesampian beparak kamari oh hadapi lihat oh adi mas ikam jangan khawatir demi ini aku menghadapinya ikam jangan menyarik lihat Kada pang lah lamun sarik aku sangkal banar rehat deh. Harusnya jangan kaya itu muntung. Ai sudah kalau macam itu aku turun. Iya adik kang mas mari sampiyan hati hati lah sampiyan. Ya adi mas aku turun demi ni. Jan gunda wijaya jan gunda wijaya ulun. Hoi. Ini sepeda Aku nampakana singa drmla drmla ikatan ikam membunuh adingku ikam menyiksa adingku lihat nampakanan sok badadi seger terdam diwa awas sekarang hukum lawan aku demi negara ku jamin keselamatan lujin ikam andak membela itu ading ikam nang langsung mandati sterdam diwa bila ikam coba kemari awas sekarang ku hukum demi ikam kada ku jamin keselamatan awas sendang dan demi ku hukum ikam sampai mati hukum coba coba.

Yet, aku kalah jua ikam tu lo sakalinya. Hah, niat sampiyan tahu kalo bila bahadapan. Oh, dasar bujur kada kawa dilalawan. Nang singa tadi ma, itu pangaran Jin Gunda Wijaya kada mampu dilawan. Kada mampu aku bahadapan lihat. Aku hampir-hampir katiwasan. Untung aku kada piragah mati. Jakanya aku tuh badiam badanai haja kada bapiragah mati wih kira-kira mati aku jua sama sakali kira-kira aku kada betah mun bulan puasa saku maka banyak maka parak bulan puasa ni nah jadi sebelum bulan puasa ni aku minta maaf dahulu lah kalau pina ada kesalahan kalau pina salah pandir tuh kaina imbah bulan puasa hanyar kita ulah pulang uh itu ngarannya mahungut sampiyan orang minta maaf tuh minta maaf haja udah, iya dimas aku bagaya banar haja. Coba nang kita pikirakan nih. Kayak apa kita kada mampu berhadapan terhadap Jin Kundawi Jaya. Nah, ini yang kita nang pikirakan. Cuma kira-kira kiranya kita salah langkah aja, Pang. Maksud aku langkah hampah kamu kau juga. Nah, sekarang kalau macam ini kita istirahat sementara waktu. Kita minuman dulu. Itu ada urang kukuriak di tangah jalan tu kanapa itu urang gila kah. Oh itu lain urang gila. Cuma urang lupa ingatan haja itu kukuriak di jalan. Mulai baisukan tadi kuriak-kuriak sudah inya itu han. Mungkin itu kurang duit atampi kurang ruko. Ha jadi kita bapikir caranya kita maatasi itu nang ngaran jin gundabujaya.

Nah jadi kita minuman dahulu, kaina bila sudah kita minuman ne hanyar kita pikirakan kayapa caranya kita mahukum nang bangaran jin gun hau jaya, ah kita baminuman dahulu kira-kira, ya kita minuman dulu, mihup dulu balasut dulu kita, nggih apa-apa ja sampiyan kang prabu, nah ya ituh kaya ituh.